Дөнья әдәм баласы өчен сынау урыны булып тора. Аллаһ Тәгалә һәркемгә сыналыр өчен тиешле нигъмәтен биргән. Кеше дөньяда шул нигъмәте белән сыналачак һәм һәркем кыямәт көндә үзенә бирелгән нигъмәт өчен җавап бирәчәк. Татар теле, татар милләте ул безгә бирелгән нигъмәт. Без үткәнебезне искә алып горур рәвештә үзебезне татар дип әйтәбез. Без татар телебездә ислам динен кабул иткәнбез. Шул динебезгә ныклап ябышкан хәлдә бөтен дөньяга танылган Бөек Болгар дәүләте, дөньялар белән идарә иткән, үз вакытында ислам дөньясының терәге, таянычы булган Алтын Урда дәүләтен төзегәнбез. Кордова хәлифәтке кебек олуг хәлифәтләр таркалып, халкы динен ташлаган вакытта, Без шушы татар теленә таянып, халык буларак үзебезне саклап калганбыз. Телне саклау, милләтне саклау үзебездән тора. Аллаһ Тәгаләнең ярдәме безгә фәкать үзебез тырышканда гына булачак. Узган гасырның 60-70 елларында кызларыбызның үзбәккә, башка Урта Азия егетләренә, 90 елларда төреккә, гарәпкә кияүгә чыгулары модага керде. Без нәрсә, башка халыклар өчен инкубатор дәрәҗәсенә төштекме? Аларны өстен куеп, үзебезне ким куярга кирәк түгел. Бу шәригатебезгә, Аллаһ Тәгаләнең боеруларына каршы килә. Безгә үзебезнең татарлыктан оялырга кирәк түгел. Нинди халык икәнлегебезне күрәсебез килсә, авылларга барып карарга кирәк. Карагыз, күз явын алырлык йортлар, авылларыбыз искитәрлек. Бөзмөккипән китә торган кайсы халыкта шундый авыллар, шундый йортлар бар? Ә кемгә калдырабыз аларны? Әгәр дә балаларыбыз диннән язса, телен онытса, өйләнмәсә, бала тапмаса, безнең 1100 еллык официаль рәвештә дәүләт дине булган ислам дини тарихыбыз бар. Безнең мәдәниятебез, әхлагыбыз, тәрбиябез 1100 ел буе ислам дине белән сугарылган. Безгә милли тәрбия белән дини тәрбия дип, тәрбия төшенчәсен икегә бүлергә кирәк түгел. Шиһабетдин Мәрҗани хәзрәтләре әйткән, өч төрле әйбер диндә булмаса да, динне саклый. Алар милли тел, милли кием һәм милли гореф. Бүген телебезне саклыйбыз дип әйтәбез икән, дингә ябышырга кирәк. Динебезне саклыйбыз дип әйтәбез икән, телебезгә ябышырга кирәк. Татар теле дөньядагы барлык халыклар белән аралашырга мөмкин булган унбер телнең берсе булып тора. Күп тел белү кешегә бер вакытта да зыянлы булганы юк. Бәлки файдалы гына. Безнең халык турында татарга тылмач, ягъни тәрҗемәче кирәк түгел дигән әйтем бар. Бу дөнья халыкларының безнең халыкка биргән бәяседер. Беренче чиратта мин мөселман, чөнки мин татар дигән төшенчә һәркемнең күңеленә урнашкан булырга тиеш. Без бала тәрбияләүгә тиешле игътибарыбызны бирергә тиешбез. Милләтебезне киләчәктә бөек милләтләр белән тигез дәрәҗәдә күрергә телибез икән, без аңларга тиешбез, бөек шәхесләрдән торган милләт кенә бөек була ала. Балага берьюлы ике тел өйрәнү авыр булыр дип борчылырга кирәк түгел. Бүгенге балалар иң элек компьютерда эшләргә өйрәнәләр, аннары гына сөйләшә башлыйлар. Безнең халыкны толерант булмауда беркем дә гаепли алмый. Аның толерантлыгы бөтен дөньяга билгеле. Гарәп илләрендә бер халык, бер дин, бер тел. Шулай булуга карамастан, анда нинди сугышлар бара. Алла сакласын, бу афәт безнең төбәккә дә ирешмәсә иде. Россия федераль дәүләт. Ул телләре төрле булган төрле халыклардан тора. Аның афәте дә куркынычрак булачак. Шуңа күрә булган тынычлыкка шөкер итеп күбрәк догада булсак иде. Тел мәсьәләсендә дәүләтне, аның җитәкчеләрен сүгәргә кирәк түгел. Һәр беребезнең гаиләсе бар. Һәр гаилә үзе кечкенә генә дәүләт. Һәр беребез шушы үзенең кечкенә генә дәүләтендә тел, дин мәсьәләләрен үзе хәл итәргә тиеш. Ә зур дәүләт кечкенә дәүләтләрдән тора. Димәк, кечкенә дәүләтләрдә мәсьәләне хәл итеп, без зур дәүләтебездә дә мәсьәләне хәл итә алабыз. Үзебезнең гаиләләребездә бу мәсьәләләр хәл ителмәсәләр, кемнәндер таләп итеп кенә тиешле нәтиҗәгә ирешеп булмыйдыр. Россия бөек дәүләт, ул бөек халыклардан тора. Аның конституциясе һәр халыкның телен, динен яклый торган гарант булып тора. Без үзебезне бөек милләт дип әйтәбез икән, эшләребез дә милләтебезнең бөеклегенә тәңгәл килергә тиеш. Тел мәсьәләсенең күтәрелүе, Аллаһ Тәгаләнең бер рәхмәтедер. Тыныч кына, йокымсырап, бетеп бара идек, уяндык, күзебез ачылды. Күрдек, уйлый, фикерли башладык. Иншалла.